Helo, enw fi 'di Tesni a dwi'n 16 oed. Yn y vlog yma dwi'n mynd i fod yn sôn amdan y coronavirus a be' amdano fo sy'n 'y mhoeni a sut ma' 'di effeithio fi'n barod. Felly yn gynta dwi'n mynd i sôn am TGAU a Lefel A. 'Lly ma'r cyfnod yma yn cyfnod hynod anodd i ni fel pobl ifanc oherwydd mae gennym ni dygau a lefel A a fel mae lot o bobl yn dweud mae'n bywydau ni'n dibynnu ar y canlyniadau da ni'n mynd i gael o hyn yn enwedig lefel A. Felly dwi fod i ista tygau flwyddyn yma ond oherwydd y coronavirus yma dwi'n mynd rhy siŵr os ydw i'n cael. Felly mae'n gyfnod yy ofnadwy o stressful i fi. fel unigolyn, ond hefyd i llawer iawn o bobl, ond nid yn unig i ni fel disgyblion, ond i'r athrawon hefyd, oherwydd go iawn, dos a neb yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr dyddiau nesaf yma, heb sôn am mis nesaf lle da ni actually yn ista uh, aroliadau hynod bwysig yma. Lle, beth swn i'n rili really licio os oes Ecobac yn defnyddio predicted grades ni. Oherwydd mae dipisiwn o bapur na da ni'n mynd i fod yn llenwi mewn yn yr arholiadau yma ddim yn fel na bod ni gymaint yn ddim yn fatha gwybod yn union beth da ni'n gallu gwneud fel mae'r athrawon yma. Felly dydy nhw'n mynd i fel trio rogio'r uh, system i gyd wrth roed lefelau uwch i ni jyst er mwyn wneud yr ysgol edrych well oherwydd maen nhw'n gwybod mae pawb yn mynd i fod efo'r un chwarae teg ym Mhrydain i gyd, wel, dros y byd allan. So sa defnyddio predicted grades yn big thing a rhywbeth really da. Uh, beth arall dwi eisiau sôn am ydy, mae nath pennaeth ysgol ni ddeud, ella bod na siawns fydden ni'n gorau eista yn aroliadau yn mis Medi. I ni, mae hynna'n andros o beth drwg, oherwydd da ni'n mynd rili gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i fatha chweched dosbarth i ni wedyn, neu colegau a pethau. Ond i bobl sy'n eistedd lefel A nhw, sy'n eisiau mynd i brifysgol yn mis Medi, da ni'n mynd gwybod os dyn nhw'n mynd i cael mynd i brifysgol, a os fydd y brifysgolion yn ôl ar agor, mae yna'n rhywbeth arall dydy. So, rhywbeth arall sy'n mhoeni ydy Jyst pryd, pryd mae'n wir am hitio ni yma. Dwi'n byw yn Ynys Môn a ar y funud dim ond dau case sydd wedi bod, so da ni reit ffodus yma, mae yna dim ond dau case. Ond eto, efo pa mor sydyn mae o wedi fel gwasgaru o gwmpas China ac uh, yr Eidal a pethau fel yna. Mae'n reit ofnus am a reit fatha 'dan ni gyd reit wary pryd ma'n mynd i hitio ni fama. So ella byddwn ni'n methu fatha wirioneddol methu ista ar ôl adra ni. A ma'r ffaith bo' ni ddim yn gwbo os 'di ysgolion yn mynd i gau a betha fel 'na ma'n rwbath arall dydi? So heb, so, heb blaw am ysgol, mae ma di effeithio ar y fi'n barod. Dwi digon ffodus a mae'n heili digon ffodus bod ni heb di ddal eto. Pwyslais ar e eto, herwydd mae'n rhywbeth mawr sy'n sbredio'n rili, really, rili really sydyn. Mae o di effeithio ar y fi mewn llawer o ffyrdd. Mae di effeithio fi ar ysgol yn bendant herwydd da ni jyst ddim yn gwybod fel nes i ddweud gyna. Mae di effeithio ar y fi tu allan i'r ysgol, oherwydd Ar y funud, wel, am tua mis, mis a hanner, sgynna fi ddim pethau i wneud ar ôl ysgol. Lle dwi'n rhan o fand pres, sef St Dorby Maris, sy'n ymarfer bron bob yn ail diwrnod yr wsos. A mae bob dim wedi cael ei canslo. So felly, oedd y band ieuenctid yn fod i cynrychioli Gym Cymru yn y pencampwriaethau Ewropeaidd yn Lithuania ym mis Mai. So da ni wedi bod yn hel chwydd y bres a gwneud gymaint da ni gallu i gallu mynd ar y trip mor fatha profiadol ma. A mae hwnna wedi cael ei canslo. So mae hwnna'n siom enfawr i ni fel band. A mae yna gymaint beth arall yn cael ei canslo sydd i ymwneud â'r band. Sy'n eitha digalon achos o'n i'n rili mwynhau mynd i band achos oedd o'n ffordd o'n i'n gael fel fatha dianc o gwaith ysgol ac o'n i'n cael cyfarfod efo pobl dwi ddim yn gweld bob dydd yn ysgol. So mae fatha bod ni'n un teulu mawr a dwi'm yn cael gweld nhw mor hir, mae yna reit fatha digalon. A hefyd fel lot o'n ni'n Cymru oedden ni'n bysian am yr Euros. Mae hwnna wedi cael ei canslo ynddo. A mae... Dwi'n chwarae pel-droed hefyd i Gaernarfon a does 'na ddim ymarfer, dim games, dim byd fel 'na. So mae'n eitha fatha mae'n torcol ynys braidd bod ni ddim yn cael gwneud beth 'da ni'n garu wneud oherwydd bod y feirws 'ma o gwmpas. Felly ie yeah, mae reit mae reit upsetting, reit scary bod hyn i gyd yn mynd on mor mor sydyn. Felly dwi'n gwybod rili really be' i wneud. Dwi'n... Dwi am orffen y vlog wan. Dwi'n dweud, cofiwch, golchi chi'ch nwylo. Os da chi ddim eisiau dal y coronavirus ma. Diolch am rando.